Edrychwch ar y lluniau ar y sgrin o olion traed. Dychmygwch am eiliad i bwy efallai mae'r olion traed yma'n perthyn. Beth pe bawn i'n tynnu un o'r olion traed, a thynnu un arall mewn 30 eiliad, ac yna un arall?
Wyddoch chi, bob un munud, mae dau berson yn marw oherwydd rhyfel rhywle ar draws y byd.
Mae 1,440 funudau mewn diwrnod, ac mae'n debyg bod tua 3,000 o bobl yn marw pob dydd oherwydd rhyfeloedd.
Allwch chi gredu bod un rhan o dair y byd yn byw mewn rhyfel heddiw? O bob deg person sy'n cael eu lladd mewn rhyfel, sawl un ohonynt sy'n firwr a sawl un sy'n berson cyffredin? Mae wyth o bob deg person sy'n cael eu lladd mewn rhyfel yn bobl cyffredin.
Dyma ni a fu'n rhannu neges heddwch ac ewyllys da yr Urdd. Mudiad i blant a phobl ifanc yw e wrth gwrs, ac yn anffodus mae plant yn dioddef bob dydd mewn rhyfeloedd ar draws y byd.
Oeddech chi fod chwech miliwn o blant wedi dioddef oherwydd rhyfel yn ystod y deg mlynedd diwethaf?
Oeddech chi fod 300,000 o blant yn filwyr ar draws y byd?
Wyddoch chi fod 39 miliwn o blant yn methu mynd i'r ysgol oherwydd rhyfeloedd? Gadewch i ni ddysgu ychydig am draed menywod Cymru dros ganrif yn ôl. Thema neges Heddwch ac Ewyllys Da eleni yw Heddwch. Y bwriad yw dathlu deiseb heddwch menywod Cymru a arwyddwyd gan bron 400,000 o fenywod Cymru yn 1923.
Nod y ddeiseb oedd galw ar America i ymuno yn yr ymgyrch am heddwch ac arwain cynghrair y Cenhedloedd Newydd er mwyn annog heddwch ar draws y byd. Dychmygwch draed nifer o fenywod Cymru yn mynd o ddrws i ddrws i gasglu llofnodion, ac fe gamodd traed rai menywod ar long a theithio yr holl ffordd i America i gyflwyno'r deiseb.
Cafodd ei chludo mewn cist dderw a bocsys pren a'u cadw tan yn ddiweddar yn Amgueddfa'r Smithsonian yn Washington. Bellach, mae hi wedi dychwelyd i'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.
Mae gweledigaeth ddim yn ei watanu yn 1923 yn dal ein ysbrydoli ni heddiw.
Merched fu'n gyfrifo am lunio neges heddwch ac ewyllys da eleni. Rai o staff a gwirfoddolwyr yr Urdd Gymraeg. A merched sy'n dysgu Saesneg fel ail iaith yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Ellen Evans a Casi Wyn oedd yn arwain y gweithdai, a chyfrannodd Mererid Hopwood at y sgyrsiau hefyd. Dyma ddetholiad o gelf gan Mererid Hopwood yn seiliedig ar stori deiseb menywod Cymru. Celf yn mynegi gobaith am fyd heddychlon yw hi, ac am bwysigrwydd cariad.
Hawlio heddwch. Mewn cist yn llawn gobeithion. Rhoddid y cariad am fwn. Y cariad fynnai'n glywed. Tu hwnt i gletch y gwn. Dyma'r cariad oedd yn drysor. Dyma'r cariad gododd angor. Dyma'r cariad groesodd gefnfor. Cant gweithred fu'r cariad hwn.
Ac mae'r lleisiau'n lluosogi, bob yn un ac un a dwy, pob enw wedi'i dorri, fel na byddorol fel mwy. Ac am fod ddoe yn un dyheuad, ac y fory'n fawr ei fwriad, tro'n heddiw'n weithred cariad, a hawlio'n ei heddych hwy.
Heddiw, dylanwn ôl traed menywod Cymru dros ganrif yn ôl, a galwn am heddwch, am well byd i blant a phobl ifanc.

Yn llawer llygaid y plentyn bach sy'n hedfan barcud yn yr awyr iach. Gan mai gweithred yw gobaith, i fyw yn gytun, i blannu daioni yng nghalon pob un.
Ond heddiw, a oes heddwch?
Oes, yng nghariad a harmoni'r gan, yn her canrif newydd y ddal yn lan.